Salam dostlar orta derejedäkiler üçin blender sapaklarymyz bilen dowam edýäs onda näme ýadyňyza düşýän bolsa modifierlere başlaýyk modifierleriň ýüzi bilen dowam edýäs onda näme indiki modifierimize başlaýas kübi saýlaýan bir gezek we bärden modifiersden Üstüne bir gezek basýan, add modifier diýen, bärden generate gelemden soňra boolean modifier saýlaýan. Ünseren bolsaňyz entäk hiç zat üýtgemedi, sebäbi neştadaky görýän znaçogyňyzda gyzyl bolup dur. Ýagny iki sany obýektiň üsti bilen biz bir obýekt çykarýas. Onuň nälektigi häzir men size düşündirip geçjek. Onda näme? Häzir indi biz bärden shift a bilen meselem näme alalyň bärden bir torus alýas we

Ine şul pipetkajygyň üsti bilen şol obyektiň ine öz üstüne gelýän ýa torus diýip ine ady ýazylýar. Üstüne gelemden soňra şuny bir gezek saýlaýan. Indi ünsenen bolsaňyz ýa gyzylçyra öçdi. Значит biziň boolean modifierimiz şu işe girdi. Indi men indi bunu size nädip görkezip bilerin häzir. Bärden apply edýän. Apply etdim, sahraýyt etdim. Indi Şu torusy G diýip aýyrsam, ünslerem bolsaňyz, şu torusymyň ýaňky içine girýän ýerini bize oýup berdi. Edil şu torusdaky şekili bize aşakdaky şekilimiziň içine oýup berdi. Indi Ctrl Z bilen yzyna çagyrýan. Indi Union näýli? Union-a basam ünslerem bolsaňyz obýektimiz solaklaşandyr. Soraglaşma nämäni aňladýar? Ine häzir bärden wireframe moda geçsek, has düşünikli bolar. Wireframe modda ine üns beren bolsaňyz şu saryçada görýäňizmi? Şu ýokarymyzdaky torsuň şu taýsyny saryçyzykly ýerini oýdy. Ýagny iki obýekti şu unionyň üsti bilen birleşdirdi, ýöne şu taýsyny oýup aýyrdy. Ikinji üstündäki goşmaça obýektimiziň artykmaç ýerini oýup aýyrdy. A intersect näme? Intersectiň üstüne bassak bolsa, biziň iki obýektimiziň birleşýän ýerini alýar diňe. Häzir bärden apply edýär. Apply edemizden soňra torusum saýlaýan we delete edýän bolýan. Iki obýektimiň birleşen ýerini, ýagny torusum bilen, ýagny kubymyň birleşen ýerini bize alyp berýär. Ctrl Z bilen ýerine çagyrdy men mesini. Difference-iň üstünde goýýan. Indi bärde aşakda näme menýu bar? Bärde solver, fast we exact. Exact bize iň maksimalny gowy booleany etmegimize kömek edýär. Bärdäki fast bolsa çalt ýerine ýetirýär, ýöne şunuň topologiýasynda birnäçe kemçilikleriň döremegi mümkin. Boolean modifier obýektiň topologiýasyny gowy derejede pozýar. Şoň üçin biz başardygymyzdan şu käbir obýektleri ýasajak bolamyzda boolean modifier-i hemmesinde ulanmak hökmançylygy ýok. Diňe esasy wajyp bolan ýagdaýlarda ulanyň. A bärde solver options-da bolsa şu obýektlerimiziň topologiýasy pozulan bolsa şony nädip yzyna getirmeli? Solver options-da bolsa şu obýektleriň häzir görnüşlerini üýtgedip bolýar bärden. Boolean modifier ýaňy gaýdyşym ýaly dostlar obyektiň topologiýasyny pozýar. Soňra biz ol topologiýasyny düzetmek üçin birnäçe işler etmeli bolýar. Şoň üçin mejbur boldugyňyzça ulanyň. Ýöne bize köp işlerimizde uly kömegi bize berýär. Onda näme dostlar, sapagymyzyň soňuna geldik. Sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa, paýlaşmagy, laýk basmagy hem-de kommentariýalarda soragyňyz bar bolsa bize bermegi ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Ilki sapaklarda görüşýäris.